Bore da, prynawn da, noson da, ble bynnag i chi yn y byd, a chroeso. Uh, fi yw Elin Wyn Williams o Winning with AY, ac mi rydw i'n hyfforddwraig bersonol sydd yn arbenigo mewn cryfder, hynny yw cryfder y corff, yn emosiynol ac yn feddyliol hefyd, felly croeso i'r sesiwn yma. Uh, dwi yma yn siarad i chi ynglyn â wythnos ymwybyddiaeth iechyd meddwl gan y Mental Health Foundation, a maen nhw wythnos yma ar y flwyddyn yma yn rhoi eu ffocws nhw ar unigrwydd, felly loneliness. Felly os nad ydych chi yn barod yn ei dilyn o rowch gib golwg ar Instagram, Facebook, Twitter, Google, beth bynnag sydd gyda chi, achos maen nhw'n rhoi gymaint a gymaint o wybodaeth i fyny ynglyn â'r wythnos yma ac ynglyn â unigrwydd, sef loneliness. A gallwch chi ddilyn eu hashtag nhw a'u storïau nhw gan ddilyn hashtag I've been there. Nawr, mae hwnna yn symud ymlaen yn llyfn iawn yn dweud I've been there ac os ydych chi yna heddi yn gwrando arna i yn sôn am unigrwydd ac yn meddwl mai dim ond chi sydd yn y byd sydd yn Teimlo y fath yma o deimladau o unigrwydd. Dwi yma i ddeud wrthoch chi, dych chi ddim ar ben eich hunan. Dwi yn hunan wedi cael y teimladau yna o unigrwydd, a dwi yn dal i gael y teimladau yna hefyd. Dwi'n mynd siŵr os ydyn nhw byth yn mynd i ffwrdd, ond fe allwch chi wneud rhywbeth o ddydd i ddydd i wella y teimladau yna ac i ddatblygu efallai. Nawr, dyna'r peth cynta a'r y pwynt cynta o'n i am dalu sylw at rwy'n eich gweld chi, rwy'n eich clywed chi, dydych chi ddim ar ben eich hunain. Mae'r stigma yma o ddim am rannu bod, efallai eich bod chi wedi teimlo y fath yma o deimladau o nigrwydd, di e ddim yn rhywbeth i fod yn ofyn ohono. Dwi yma yn browd i ddweud fy mod i wedi cael y teimladau hynny o unigrwydd ac wedi dod o hyd i ffyrdd i'n helpu i ac i ddatblygu yn hunan i allu ofalu am yn hun pan rydw i yn teimlo'r fath yna o unigrwydd. Felly dydych chi ddim ar ben chinen a dwi'n siŵr os newch chi roi gip olwg ar y wefannau hynny fy nes i sôn am arddachu ar sesiwn Fe welwch chi y maths, iawn, y niferoedd y bobl hynny sydd yn y byd o bob oedran, o bob rhyw, sydd yn cael y teimladau yma. Nawr, dwi'm yn siŵr o le mae'r teimladau yma'n dod, ond wrth i mi dalu fwy a fwy o sylw iddyn nhw ers i mi fod yn yn chymod arddegau ac yn y blaen, Mi rydw i yn cael y fath yna o deimladau pan rydw i ddim yn teimlo fy mod i yn cysylltu gyda'n hunan. Felly, falle pan dw i'n cael teimladau fel hyn, falle dwi'm yn teimlo'n ganolog, dwi ddim yn teimlo fy mod i'n gysylltiedig gyda pwy ydw i. Falle fy mod i ddim yn teimlo fy mod i werth e, falle fy mod i ddim yn dangos yn hunan ddigon o hunan gariad. Dyna pryd dw i'n dechrau cael y fath yna o deimladau. Achos, un, dydw i ddim yn cysylltu gyda'n hunan, ac felly mewn tro o gynlyniad mae hynny'n meddwl, wel, sain digon da i gysylltu gyda'n hunan, dwi ddim yn ddigon o werth i roi ddigon o gariad tuag at yn hunan, felly dwi'n mynd i gysylltu gyda unrhyw un arall chwaith. Dwi'n mynd moyn cysylltu gyda'r bobl hynny sydd o'n gwmpas neu sydd falle ar gael o'n nghwmpas i. Felly dwi'n mynd siŵr o le mae'ch teimladau o unigrwydd chi yn dod o, Ond dyna le mae'r teimladau'n dod oddi wrtha i, yw pan dwi ddim yn teimlo yn gysylltiedig gyda'n hunan. Nawr, dros y blynydde diwetha, a'n yn enwedig ers i mi fod yn hyfforddwraig bersonol, mi rydw i wedi dod o hyd i elfennau newydd i allu gadw'n hunan yn ganolog, i allu gadw i gysylltu gyda'n hunan. Ac o ganlyniad, o gadw i gysylltu gyda'n hunan, Mi rydw i wedi dod yn berson lot yn fwy hyderus, berson sydd yn ymwybodol iawn o pa mor ffantastig ydw i ar ben yn hun, ond hefyd mae hynny fy ngalluogi i fod yn fwy hyderus i wybod fydd yna bobl eraill sydd hefyd yn moyn cysylltu gyda fi, achos mae yna nifer o bobl allan yn y byd sydd falle ddim yn moyn cysylltu gyda bobl achos maen nhw efallai yn teimlo eu bod nhw ddim yn digon da. neu bod nhw'n ofon bod nhw ddim yn mynd i gael eu hoffi, neu falle bod nhw ddim digon doniol, neu ddim digon pert, beth bynnag yw i reswm nhw, mae yna nifer o bobl sydd wedi dod ata i ac yn deud wrtha i y reswm pam dyn nhw ddim am gysylltu gyda bobl eraill yw achos dyn nhw ddim yn teimlo yn ddigon da fel person. A dwi'n eich clywed chi, dwi wedi bod yn y man hynny le um, chymod yn ysgol wedi rhoi rhyw fath o mwgwd ymlaen i gwneud yn unan i deimlo chymod um, o oh, odw fi'n hyderus a ie yeah, odw dwi'n boblogaidd fi'n gallu siarad i bawb ond na tu ôl i'r mwgwd hynny o'n i wastod yn ofon fy mod i ddim yn digon da a falle bydden ni mewn dosbarth llawn o ddysgyblion o'n i'n nabod pob enw nabod pob gwyneb a hefyd bellach mlaen yn y brifysgol yr un fath o beth nabod pe enw nabod pob gwyneb A bydden ni mewn lle llawn o fobl o'n i'n abod, ond bydden ni dal yn teimlo yn unig. A mae hwnna achos o'n i ddim yn troi fyny fel Elin Wyn, o'n i'n berson hollol gwahanol, felly o'n i ddim yn cysylltu gyda'n hunan, a felly achos o'n i'm yn gysylltiedig gyda'n hunan, o'n i ddim wir yn cysylltu gyda'r bobl hynny oedd o'n gwmpas chwaith. Mae yna ddyn oedd ymrawd i um, wedi rannu dy fi dros y penwthnos. Um, mae e wedi ysgrifennu llyfr, a felly eich bod chi am edrych i fyny ar ôl y sesiwn yma i weld pwy ydw i'n sôn am. Ond Dr Vivek Murthy um, yw un o'r dyn yma, a dwi yn mynd i ddarllen o'r sgrin, wneud yn siŵr fy mod i'n dweud y geiriau yn gywir. Felly mae e'n dweud, loneliness is a subjective feeling with the connections we need are greater than the connections we have. In the gap, We experience loneliness. Felly mae hwnna'n sôn eto yr un fath o beth le fe nes i sôn gallech chi fod mewn ystafell llawn y gysylltiadau i chi'n ymwybodol o bwy ydyn nhw ond dim dyna'r gysylltiadau i chi moyn a yn y marn i o'n i'n cael y teimlad yna achos o'n i ddim yn gysylltiedig gyda'n hunan felly o'n i ddim yn troi lan fel y person o'n i moyn O'n i'n rhoi y mwgwd ymlaen a wedyn oedd hwnna ddim yn ngalluogi i i greu cysylltiadau go iawn. A chymod, y fath o'r deimladau yna, na beth yw e, yw rhyw fath o arwydd. Felly, pan chi moyn bwyd, ie, mae'ch corff chi fel petai yn mynd, oi, oi, oi, nath ymrawd i ddangos hwnna i fi, ie, felly, oi, oi, oi. Pan i ti moyn bwyd, iawn, dyna'ch corff chi'n gweud wrthych chi, mae eisiau ti fita, mae eisiau ti fyny o banana neu beth bynnag sydd yn y gege yn ceri ôl o beth i fwyd. Neu os i chi wedi blido, dyna'ch corff chi'n gweud, oi, oi, oi, mae eisiau ti fyny gwely, mae eisiau ti gael cwsg, iawn, 8 awr, 8 awr a hanner, beth bynnag ti'n lli ffitio mewn heno. Dyna'r un peth sydd yn digryw, digydd mewn unigrwydd, iawn? Oi, oi, oi. Pan i chi'n tymlo'n unig, dyna'ch corff chi'n gweud, fi moyn i ti gysylltu. A boed hwnna yn cysylltu gyda, gyda ffrind, gyda rhiant, beth bynnag yw e, ond mwy pwysig, yn y marn i, cysylltu gyda chi eich hunan. Felly dyna'r arwydd ma'ch corff chi'n neud. Pan chi'n cael y teimladau yna o unigrwydd, dyna'r corff yn mynd, oi, oi, oi, mae eisiau i ti gysylltu. Yn yr un ffordd, a mynd i ôl banana, ni'n mynd i gael cwsg fach iawn. Felly, sut allwn ni gysylltu gyda'n hunan? Felly, os i fi'n gweud mae y ffordd i i atal y dimladau yna o unigrwydd ac i gwneud y dimladau i fod yn well a'i ddatblygu fel person, Beth dwi'n credu dwi'n trial gweud yw, mae y ffordd i atal y teimladau yna i ddigwydd yw drwy gysylltu gyda'ch hunan. A dwi'n meddwl mae un o'r ffyrdd gorau i gysylltu gyda'ch hunan yw hunan ofal. Felly edrych ar ôl eich hunan. Iawn, dwi yn y byd ffitrwydd iechyd, iawn? Felly ffyrdd dwi'n edrych ar ôl yn hunan yw bwyta'n iach. Dwi'n symud fy nghorff. Dwi'n mynd am wâc gyda'n ffrindiau. Dwi'n mynd i chwarae tennis yn Roath Park ar y penwythnos iawn beth bynnag yw e. Mi rydw i'n cysylltu gyda'n hunan drwy'r ffyrdd hynny. Nawr, dwi ddim yn mynd i weithio chi bod rhaid i chi ddechrau gwneud squats a mae rhaid i chi ddechrau bita bananas i am bob witch ditch. Iawn, dwi ddim mai weid hynny wrthoch chi. Ond beth dwi mai weid wrthoch chi yw ffordd allwch chi gysylltu gyda chi'na'n yw drwy hunan ofal a gallwn na fod mewn unrhyw ffordd. Fe alle fod mewn cymured bath, gwneud meditation, mynd am wâc, iawn, beth bynnag yw e, cwrdd i fyny gyda ffrind am goffi, beth bynnag yw e, i ofalu ar ôl eich hunan. Nawr, pan rydych chi yn gofalu ar ôl eich hunain, y fath o deimladau i chi'n derbyn yw cariad tuag at eich hunain. A'r mwya i chi yn dangos cariad at eich hunain, gofalu at eich hunain, gwybod bod chi yn absolutely amazing, y mwya o deimladau fel ai chi'n cael, y mwya gysylltiedig ydy chi yn eich hunain. Iawn, chi'n meddwl, ie, yeah, Dyma fi, yeah, greatest showman, this is me, yeah? A chi'n meddwl eich bod chi'n ddigon da. Does dim ots faint o gysylltiadau sydd gyda chi, does dim ots faint o wynebau ac enwau, faint o like sydd gyda chi ar Instagram beth bynnag. Does dim ots am hynny. Be sy'n yn bwysig yw drwy hunan ofal, rydych chi'n dysgu sut i gysylltu gyda chi'n a mewn tro, Dych chi ddim yn teimlo'n unig, achos mi rydych chi mor gysylltiedig ac mor gryf â'ch ben eich hunain. A mewn tro, i reini ohonoch chi sydd am gysylltiadau eraill, oherwydd chi yn dangos lot fwy o hunan hyder a hunan gariad, a chi'n meddwl bod chi'n absolutely awesome, iawn, gyd o'r pethau hynny, rydych chi falle'n fwy hyderus i estyn allan ac i moyn fwy o gysylltiadau eraill tu allan i chi eich hun. Achos mae yna nifer o bobl, fel wedes i, ddim am gysylltu gyda bobl eraill achos maen nhw'n ofon bod nhw ddim digon da. Ond os ych chi'n dechrau credu, hei, ho, fi yn ddigon da, Pa mor rwyddach fydd e i greu cysylltiadau newydd? Iawn, fi wastad yn gweud wrth y bobl um, pan dwi'n siarad ynglyn â unigrwydd a iechyd a ffitrwydd ac yn y blaen, dros yn gweud wrth nhw, mae adeiladu bywyd llawn cyswllt Felly beth i fi'n annog y bobl dwi'n cydweithio gyda, mae adeiladu bywyd llawn cyswllt yn adeiladu byd llawn cyswllt. Felly petai pob un person yn cysylltu gyda nhw'i hun, yn edrych ar ôl ei hunain, yn gofalu, yn dangos hunan gariad, mewn tro wedyn mi fydd pawb wedyn yn estyn allan ac yn cysylltu yn yr un ffordd achos mi fydd pawb ar yr un trywydd. Nawr, ynglyn â iechyd a ffitrwydd, Odi, chimod, mae pethau fel gofalu rôl eich hun a'r hunan ofal, fi wedi gweud bod hynny yn ffordd da i um, chymod, eich helpu chi o'r fath yna o deimlad unigrwydd, achos mi rydych chi'n cysylltu gyda chi eich hun, a felly mewn tro meddwl bod chi'n absolutely amazing, a chi yn hapus ar ben eich hun ac yn ddigon hapus i gysylltu gyda bobl eraill hefyd. Ond hefyd mewn tro, yn, yn arwynebol iawn, Mae'r byd iechyd a ffitrwydd llawn cysylltiadau iawn, rydyn ni bob oedran, bob rhyw, beth bynnag yw e, rydyn ni gyd o dan yr ymbarel o bobl sydd am gysylltu gyda'i hunan. A beth mae hwnna'n creu yw cymuned enfawr ar draws y byd sydd am gysylltu gyda bobl eraill sydd yn gwneud yr un peth. Iawn, os ych chi'n cerdded mewn i gynfa, mae yna bob un person yn yr ystafell na sydd wedi cerdded mewn i'r gynfa am y tro cyntaf cysylltiad. Chi gyd yn gallu cysylltu dros yr un peth. Pan i chi ar y pynthegfed sgwat gyda fi mewn sesiwn hyfforddi bersonol, Chi'n cysylltu gyda fi achos fi'n gwybod yn union beth mae e fel i wneud y pymtheg sgwat 'na, ia? Pan 'y chi'n mynd am wâc gyda ramblers dros y mynydde 'na, ia? Chi'n chwys stecs, ia? A ma' popeth yn mynd o'i le. Ma'r person o'ch blaen chi yn myn' i wbod gwmws fel chi'n tymlo, achos ma' nw unai wedi neud y mynydd 'na o'r bla'n, ne' ma' nw'n mynd trwyddo fe gwmws yr un pryd â chi, ia? Gymaint o gysylltiadau sy'n gallu cael eu greu mewn byd ffitrwydd. Felly, os ydych chi yn trial chwilio am lwybrau newydd i greu cysylltiadau o fewn eich bywyd chi, mae iechyd a ffitrwydd yn ffordd arbennig iawn sydd yn, yn annog bobl i gysylltu. Iawn, mae pawb wedi teimlo yr un fath o deimladau chi. Does neb yn barnu, mae pawb yn gwybod beth mae'ch teimladau chi fel, Chos ni gyd o dan yr un ymbarel. Iawn, felly os ydych chi yn chwilio am lwybrau newydd i um, i'ch annog chi i greu gysylltiadau, mae'r byd ffitrwydd yn le da iawn i ddechrau, chos rydych chi'n cael y teimladau yna o hyder, chi'n cael y teimladau yna o hunan gariad, ond hefyd Cyswllt yn syth bin. Pobl yn gwybod shwd i chi'n teimlo. Pobl yn chwysu wrth ochr chi, iawn? Felly gall hynny fod yn chymod, sa'n gweud bod rhaid i chi weithio gyda Winning with a Y, hyfforddi bersonol, ond mae yna ddigon o bethau allwch chi wneud. Fel wedes i, mynd am wac gyda Ramblers, mynd i ddosbarth dawns efallai, mynd i nofio ar y bore disadwrn, chwarae bowls ar y ddydd llun, beth bynnag yw e, Mae yna gymaint o elfennau o fewn y byd ffitrwydd allwch chi fod yn rhan ohono sydd yn rhan o gymuned enfawr le mae pawb yn cysylltu o dan yr un ymbarel. Felly falle bod hwnna'n rhywbeth allai adael chi gyda heddi. Nawr cyn eich bod chi yn yng ngadael i, os ydw i wedi eich sbarduno chi heddi i feddwl Ie, chimod beth, dwi yn teimlo ychydig yn unig, dwi yn teimlo bod eisiau dangos hunan gariad, dwi moyn cysylltu ychydig yn well fel bod fi'n gallu cysylltu gyda bobl eraill, fi moyn bod yn rhan o'r gymuned, beth bynnag yw e, dwi yn mynd i roi sesiwn fach o ffitrwydd ar eich cyfer chi i orffen y sesiwn i ffwrdd heddi, iawn? Felly os ydych chi am fod yn rhan o'r sesiwn i gael

eich bod chi yn ddigon ffit ac yn ddigon hapus i gymeryd rhan yn y symudiadau. Felly, eich dewis chi yw i gymeryd rhan wrth gwrs. Dim rhaid i chi, ond fydden ni'n joio petai chi yn, ia? Felly, peth cyntaf ni'n mynd i wneud, os allwch chi gymeryd eich lle, ia? Dyn ni ddim yn mynd i fynd lawr i'r llawr heddi, ni yn mynd i sefyll ar ein trad, ia? Peth cyntaf sydd rhaid i ni wneud yw gwneud yn siŵr ein bod ni wedi cynhesu fyny. Felly sesiwn bach byr i ni'n mynd i wneud ond fe wna i ddangos gwbl o ymysyniadau i chi fe bod chi'n cael blas ar dda fath o bethau allwch chi wneud i ofalu am eich corff. Felly peth cyntaf ni'n mynd i wneud yw ddechrau gyda'r pen felly felly ni'n mynd i un ochr ac i'r ochr arall ac i fyny ac i lawr. Gret, ac eto i'r ochr Ac i'r ochr arall, i fyny, ac i lawr. Grêt! Newn ni wneud yr ysgwydden nesa. Felly, am nôl, ni'n mynd i wneud cylchoedd bach gyda'n ysgwydd. Felly, un ysgwydd ar y tro. Un, dau, tri, pedwar, pump. A'r ochr arall. Un, dau, tri,

pedwar, pump. Ffantastig! Nawr, dwi am i chi roi eich coesau ychydig fwy ar led, a ni'n mynd i fynd am gefen y coesau. Felly ni'n mynd i ymestyn i lawr, yn ara deg, a nôl i fyny i'r canol. Newn ni pedwar arall, rhif un, nôl i fyny, rhif dau, nôl i fyny, Rhif tri, nôl i fyny, un ola, rhif pedwar, nôl i fyny. Grêt! Nawr ti am wneud waelod y coesau, lle os allwch chi gael eich trad chi ychydig ar led, ni'n mynd i fyny ar y bysedd yn trad, A nôl i lawr, ac eto, i fyny, a lawr, ac eto, fyny, a lawr. Dau arall, i fyny, a lawr. Un bach arall, fyny, a lawr. Gret! Da iawn chi. Ychydig o mystyniadau i ddangos i chi bach o flas ar beth falle fydd ar gael i chi fynd i ryw fath o gampfa, le falle bod nhw'n wneud Pethau fel ymestyn, fel sesiwn. Na ia, na ni symud mlaen nesaf i y sesiwn ffitrwydd. Felly be ni'n mynd i wneud gyntaf? I ni'n mynd i wneud 30 eiliad o sgwot. Ia? Felly dyna'r symudiad cyntaf, fe a fi trwyddo beth yw symudiadau i gyd. Wedyn, ni'n mynd i wneud 30 eiliad o arm circles, felly cylchoedd gyda'r breichiau. Wedyn, ni'n mynd i wneud 30 eiliad o standing X crunch. Wedyn, newn ni wneud 30 eiliad o Y raise a wedyn fe newn ni orffen ar 30 geiliad o e-skipping. Nawr, ti'n gweud 30 geiliad o weithio, 30 eiliad o orffwys a fi newn ni wneud e dau o weithiau. Nawr peidiwch y poeni, byddai'n dangos i chi sut i gwneud bob symudiad a fel wedys i, ond ymunwch chi fewn os ydych chi'n teimlo'ch bod chi yn ddigon parod i gymryd rhan. Felly y sgwat fydd cyntaf. Trad ar led, iawn, mewn llinell gyda'ch ysgwyddau chi. Pwyntio syth ymlaen, pengliniau yn pwyntio syth ymlaen. Dwylo gyda'i gilydd, chest i fyny. Rydych chi'n mynd i blygu yn yr hips a'r pengliniau. Ac yna rydych chi'n mynd i ymestyn nhw nôl i fyny a sefyll i fyny. Felly plygu yn y hips a'r pengliniau a nôl i fyny yn syth. Na i ddangos o'r ochr, plygu a nôl i fyny. plygu a nôl i fyny. Iawn, gan rili gwthio y pengliniau allan tuag ata i. Ydych chi'n barod? 3, 2, 1, bant yn ni. Felly plygu ac ymestyn. Plygu Ac ymestyn, a peidiwch â phoeni os nad ydych chi'n gallu mynd mor isel â fi, gwnewch beth ych chi'n gallu, ond eich bod chi yn cadw y pengliniau yn dod allan yn syth ata i, ac yna yn ymestyn eto, wyth eiliad ar ôl, ac ymestyn, plygu, ac ymestyn, tri, dau, 1. Ac ymlacio. O! Sigliwch na mads. Nawr te, nesaf ni'n mynd i wneud arm circles, felly cylchodd gyda'r ysgwyddau, iawn? Felly breichio allan mewn siap te, chad ar led, a ni'n mynd i fynd am nôl. Nawr ni ond yn cadw fe yn yr ysgwydd, felly dim cylchodd mawr, iawn, cylchodd bach, bach, bach, yn mynd am nôl, cadw'r breichiau yn syth. Pedwar, tri, Dau, un, bant yn ni. Gret. Da iawn, felly dyma ni, cadw breichiau yn syth ac yn gryf iawn, dyn ni ddim yn moyn bod nhw'n mynd rownd yn rownd iawn, yn fflopan i gyd iawn, ni moyn bod nhw'n cadw yn gryf ac yn syth, a cilchoedd bach, bach, bach i gadw yn dyner, dyner yn yr ysgwyddau. Chwech eiliad ar ôl, bron o fod na, 3, 2, 1, ac ymlacio. Oh, yn yr ysgwydde, boenus iawn. Reit e, newn ni symud mlaen nesaf i'r standing X crunch, felly gweithio yr abs y tro yma. Felly trad ar led, dwylo tu'r cluster. Rydych chi'n mynd i ddod ar y goes yma i fyny at y penelin a nôl i lawr. Coes arall fyny at y penelin a nôl i lawr. Felly yn gyferbyn i'w gilydd, iawn? 3, 2, 1, bant yn ni, felly fyny a lawr, fyny a lawr, fyny a lawr, fyny a lawr. Gret, os ydych chi'n gallu mynd yn gynt, Fe allwch chi fynd yn gynt iawn, ond os na, cadwch e i rhythm da, lle chi'n cadw'ch hunan i fyny. Ia'n bwysig, bwysig bod ni ddim yn penglunio drosto. Ia'n cadw i fyny yn gryf. Pedwar, tri, dau, un, a gymlacio, da iawn i chi. Reit, nesaf ni'n mynd i wneud y Y-raise, felly ni'n mynd i fod yn gweithio ar cefen y tro yma. Felly tra da led, Pengliniau ychydig, iawn? Ychydig bach o bounce yn y penglin, iawn? A chi'n mynd i bwyso ymlaen, fel petai chi ar roller coaster, iawn? A na gyd ni'n mynd i wneud yw dwylo dy gilydd, siap y, a nôl lawr, siap y, nôl lawr. 3, 2, 1, bant yn ni, siap y, nôl lawr, siap y, nôl lawr. Na fel chi'n lli gweld, Dydw i ddim yn symud fy ngwddwg o gwbl. Mae'r gwddwg yn sefyll yn gryf iawn. Dyn ni ddim yn gwneud unrhyw fath o symudiadau dde'r pen iawn. Ni'n cadw fe yn llonydd. I fyny ac i lawr. I fyny ac i lawr. Pedwar, tri, dau, Un! Ac ymlacio, gret! Nesa ar y symudiad o lan, ni'n mynd i wneud yr e-skipping y tro ma. Felly trad ychydig ar led, a na gyd mae'r coesau wneud yw neidio ar yr unfanc na gan wneud yn siŵr bod eich pengliniau chi wedi plygu ychydig. Feddal, iawn, cadwch nhw'n feddal. A mae'r breichiau yn gwneud siâp fel y petai nhw'n sgipio gyda'r haf, iawn? 3, 2, 1, bant yn ni. Gret, gallwch chi ddod o hyd i rhythm eich hunain. Nawr, os ydych chi'n gweld y neidio ychydig yn anodd, mae hynny'n oce. Okay. Llwch chi fynd i fyny ar bysedd trad, nôl ar. Fyny am bysetrad, nôl ar a jyst cadw y breichiau i symud. Ond eich bod chi'n symud, chi'n neud yn amazing a chi'n gofalu am eich corff. O'i ddiliad yn ôl, cadw i fynd. 3, 2, 1 a cymlacio. Da iawn. Os ydych chi dal gyda fi, ni'n mynd i wneud hwnna unwaith eto. Am y tro olaf. Felly newn ni neud y squat gynta. Wedyn yr arm circle, standing X crunch, Y raise, a gorffen ar yr E skipping, iawn? Oh, mas y bwff yn barod. Squat, setwch i fyny, trad yn pwyntio ymlaen, ysgwydda yn ôl, pedwar, tri, dau, un, bant yn ni, plygu ac ymestyn, plygu

Dau, un, a gymacio. O, coesau'n dim heddi. Reit, yna ni symud mlaen i'r ail symudiad, os ydych chi'n cofio. Arm circles nesaf, felly ni'n mynd cadw y breichiau mewn siap te, ond y tro yma, breichiau yn mynd ymlaen. Iawn, fe fyddwn ni'n cael y ddwy ochr i weithio'n galed. Felly breichiau yn mynd ymlaen atoch chi, iawn? Rych chi allan yn barod? Siap ta? Ydych chi'n barod i fynd? 3, 2, 1, fan dyn ni! Gret, os ydych chi dal gyda fi, chi'n neud yn amazing. Dyma chi yn cysylltu gyda'ch corff, edrych ar ôl eich hunain, rhoi hunan gariad, chi'n mynd i fod mor hyderus, chi'n mynd i fod yn teimlo bod chi'n gysylltiedig â'ch hunan, Grêt! A falle mewn tro, fydd hynny'n eich annog chi i moyn greu mwy o gysylltiadau gyda bobl eraill hefyd neu felly fod yn rhan o gymuned ffitrwydd a iechyd. Tri, dau, un, a gymragio! Good! Standing X Crunch gyfer yr abs y tro ma, felly jyst i atgoffa chi, Iawn, y ben-glin yn cyrraedd y penilyn sydd gyfer y ben, ia? Cofiwch allwch chi fynd mor araf neu mor gyflym a chi moyn, ia? O, digon amser gyda ni, deg meiliad. Dwylio chili crista, trad yr led, ni'n barod i fynd. Pedwar, tri, dau, un, bant i ni.

Mas. Mel, good! Wyth eiliad ar ôl i bron a bod 'na abs yn tynnu chi wneud yn amazing! Tri, dau, un, a gymlagio! Gred, ni bron a bod 'na. Why raise nesa? Os o'r unrhyw adeg bod unrhyw gyhyr yn rhoi dole, iawn, os ydyn rhoi gormod o dole, please stopiwch. Ond os chi'n meddwl mai, o na, cyhyr e'n gweithio'n galed yw e, Yn lle gweud wrth hunan, o, oh, mae'n boenus, neu o, oh, o fi ffili neud e fi rwan, na, newid y meddylfryd, gwedwch wrth eich hunan, y cyhyrau'n datblygu, y cyhyrau'n gweithio'n galed. 3, 2, 1, why raise? Felly pan mae'r ysgwyddau a'r cefen yn gweithio'n galed y tro ma, ni'n gweud, ie, yeah, Dear Dee Care, pa fath o bôn wyt ti mae'n rhai i fi, mae hynny'n ok, fi'n gweithio'n galed, fi'n gwthio fy nghyrhyrau, fi'n gwella ac yn datblygu fy nghyrhyrau, iawn, a dyna beth yw'r teimlad, dim unrhyw deimlad o wendid, mae'n deimlad positif, iawn? 3, 2, 1, a cymagio! Un symudiad bach ar ôl. Pwy sy'n gael da fi? E skipping y tro yma, a dyma fydd y symudiad ola, iawn? Felly cofiwch, os na chi'n gallu gwneud y neidio, lle chi fynd i fyny, ac i lawr, ar bysedd trad. Iawn, a cadwch y breichiau i symud. Wyth i led rôl. Bron o fyna. Pimp, pedwar, tri, dau, un. Symudiad ola, bant yn ni. Gret. Ho. Gwnewch yn siŵr bod chi'n anadlu. Iawn, anadlu'n ddwfwn. Digon o ocsigen yn mynd mewn i'r gwad ac yn pwmpo o gwmpas. Grêt! Hanner ffordd! Pwy sy'n dal 'da fi? Pwy sy'n edrych yn ôl i hunan heddi? Ww! Grêt! Wyth eiliad! Pimp, pedwar, tri, dau, un! Hamlacio! Grêt! Da iawn chi, os ydych chi dal gyda fi, please fyddwch yn brawd iawn eich hunan, rydych chi newydd wneud waith hynod o ffantastig i edrych ar ôl eich hunain ac i gysylltu gyda hunain. Felly cyn bod chi'n mynd, please gwnewch y cool down, iawn? Gwaith ymestyn gyda fi ar ddiwedd y sesiwn. Felly newn ni ddechrau gyda'r coesau, trad ar led, a ni'n mynd i ddyla fe fan hyn,

Iawn, i ganlyniad yn ymestyn ochr y cefen fan hyn. Gret, 5, 4, 3, 2, 1, draw'r ochr arall. Gret, a dylech y fan hyn, os ydych chi am, gallwch chi roi y fraich chi mewn hefyd. Hynna'n ymestyn hyd yn oed yn fwy. Gret, deg eiliad bach arall. Bron yn fod 'na. Pump, pedwar, tri, dau, un, ac ymlacio. Nawr newn ni wneud blaen yr uh, corff, felly rhowch eich dwylo gyda'i gilydd. Ni'n mynd i tynnu'r breichiau am nôl a agor blaen y corff tuag ata i. Grêt, daliwch e fan'na. Digon o anadlu, deg eiliad bach arall a wedyn ewn ni orffen gyda'r gwddwg. Pump, pedwar, tri, dau, un, ac ymlacio. Y gwddwg nesa, i'r ochr. Grêt, a jyst y lychau. Tymlo'r gwddg yn ymestyn ar un ochr. 3, 2, 1, ar ochr arall. Symudiad olaf, fi'n gwybod fi wedi gweud sawl gwaith bron o fod na, ond really, really bron o fod na nawr. Dyma'r symudiad olaf. Chi wedi gwneud yn amazing.

ynglŷn â Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl sydd eleni ar loneliness ac unigrwydd. Felly, i orffen, cofiwch iawn y pethau dwi wir am i chi wybod yw un, os ydych chi yn cysylltu gyda'ch hunain, felly hunan ofal, hunan gariad, a'i ddod o hyd i ffyrdd i gwneud hynny, boed yn eistedd yn yr awyr iach, Gwneud sesiwn ffitrwydd gyda fi, beth bynnag yw e, mae hynny'n dysgu chi sut i gysylltu gyda'ch hunain. Felly mewn tro, dyna'r cysylltiad mwyaf pwysig a chi'n teimlo'ch bod chi werth e. A felly ar ôl hynny, o ganlyniad, rydych chi'n teimlo mor hyderus a mor amazing, rydych chi yn gwybod eich bod chi'n ddigon o werth ac yn ddigon ffantastig i rannu chi eich hun gyda bobl eraill. A cofiwch hefyd, o fewn byd ffitrwydd, os ydych chi am fwy o wybodaeth am sut allwch chi wneud hynny, o fewn byd ffitrwydd mae yna ymbarel o bobl sydd yn cysylltu gyda'i gilydd sydd yn teimlo yr un teimladau â chi ac yn gweithio gyda'r un targedau â chi hefyd. Maen nhw gyd yn dilyn yr un llwybrau. Felly os ydych chi am unrhyw Gymorth neu gwybodaeth am sut allwch chi roi ffitrwydd mewn i'ch bywyd chi i helpu chi gyda deimladau unigrwydd, yn enw i yw Elin Wyn Williams o Winning With UI. Dwi ar Twitter, Facebook ac Instagram felly chi, allwch chi ddod o hyd i fi ar hwnna neu allwch chi'n e-bostio i ar winningwithy at gmail.com. Cofiwch i orffen Dydych chi ddim ar ben eich hun. Mae unigrwydd yn teimlad hynny o gallwch chi fod mewn ystafell llawn o gysylltiadau ond ddim yn teimlo yn gysylltiedig gyda unrhyw un a dydych chi ddim ar ben eich hunan gyda hwnna. Dwi wedi bod Oh. dwi wedi bod yn eich ysgyd chi a dwi'n dal i cael y teimladau hynny. Ond be sy'n bwysig i gofio yw dydych chi ddim ar ben eich hunan.